Инде без башлап җибәрдек өр яңа проектны. Мин Юмари шоу, өр яңа, өр яңа шоу. Куша алыйк әле. Иң яхшы алып баручыларның берсе шоумен Татар радиосы диджее Булат Байрамов. Лаеклы. Махсус кунагыбыз, көчле-көчле кул чабып әйдәгез әле. Муса Җәли премиясе лауреаты, Галиәскәр Камал театры артисты Эмиль Талипов! Бер вакытта матур иттереп елмаеп, мин әзрәк каушата торган. Сөйкемле шивәр, аяктан егарлык, Татарстанның атказан артисты. Кәрим Тинчурин исемендәге театр артисткасы. Зөлбия Валиева. Һәм инде жюри рәисе, Мунча ташы татар эстрады театры җитәкчесе Амиль Асадулла. Шулай зур рәхмәтләребезне җиткерәбез килә генераль партнерыбызга. Стомус теш хастаханәләре шелтәре. Бары тик алга китешле һәм сыйфатлы теш дәвалау системасы, арзан бәяле.

Мунча ташы татар эстрада театрына җитәкчесе Камил Асхадулла бик зур рәхмәт сезгә. Казанский ипподром ресторанына зур рәхмәт. Һәм инде тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Инде хөрмәтле тамашачылар, мин э, узган, узган тапшыруда катнашучыларны искә төшереп китәсем килә. Геннадий Акатьев! Ярты башым чиста инде дим. Ярты башым кызлар карамас дим. Былай гына йөр дим. Фараон сыман. Нәрсә газинур, шәрә газинур күр күргән егет кашыган мени. Шагын әзрәк.
Бар бугай. Таннан.
Йо. Рамис Давыда. Менә Рубан гаете җитте инде. Минем яныма монда кереп, шушы татарлар бәйрәмендә Геннадий Сергеевич Сине суячакмын дип тора. Безгә теге официант килә дә инде үзенең менюсын сөйли башлый нәрсәләр бар икәнен. Киндек телисезме ди?
Илфат Нуруллин. Минем әнинең кем икәнен беләсеңме? Юк.
Минем әтинең кем икәнен беләсеңме? Юк.

Озак уйлап тормадым, машинам бардачыгына комган куеп йөри башладым һәм комган белән комган белән юлгаладым машинаны.
Хөрмәтле тамашачылар, шушы безнең бүгенге тапшыруда да узган тапшырудагы кебек биреләчәк биремнәр, импровизацион биремнәр. Һәм инде без катнашучыларның шаянлыкларын Тапкырлыкларын тикшереп үтәчәкбез. Рәхим итеп, беренче парны сәхнәгә чакырабыз. Айзат Хәйретдинов һәм Ильяс Хасанов. Айзат Ильяс. Э, узган, узган тапшыруда жюри әгъзалары э, ниндидер э, бирем бирделәр, әмма рөхсәт итегезче миңа. Минем күз алдына, әйдәгез, ярыймы? Күз алдына китерик. Суд. Суд. Сез судья. Э, сез хөкем ителүче. Нәрсә өчен сез, э, мәсәлән, Мунир Рахмаевның бөтен эшләпәләрен урлап бетергәнсез? Яхшымы? Киттек. Суд идет.
Исәнмесез. Сәмсез. Ә, сез нишләп Мөнир Ахмаевның ә, бөтен булган эшләпәләрен урлап бетердегез?
Ну, аны танымаслар өчен.
Эшләпәсен урласаң, аны танымар бит. Танымыйлармы?
Юк.
Ә, ник сез ә, Мөнир Ахмаев менә шушы урланган эшләпәләр белән Казанның уртасында ә, Элвин Грейм Грей ямьсез дип яздыгыз?
Ул мин түгел, ул табигать.
Ә ник менә э, сез э, эшләпәләр белән бел- бергә э, Мөнир Ахмаевның бөтен булган энергетигын да урлагансыз бит әле. Ул хәер менә җырлый алмый ята өйдә.
Мин энергетикларны алмадым, син нәрсә сөйлисең инде малай, ә? Нинди тагын энергетик, ә? Ә безнең теге судта ник урындыклар юк? Бюджетный мәллә бу суд? Бюджетный монда. Ярар.
Ә, менә ярый урлагансыз, энергетикны да урлагансыз. Ә ник аның Мөнир Рахмаевның стенада булган бөтен Венера Ганиева белән төшкән бөтен фотоларын

Безнең бит суд, әйеме? Әйе. Ә ни өчен ул ипподромда менә үтә?
Безнең Казан уртасында тәмле итеп пешерүче матур күренешләр булган ресторан бу. Шуңа монда.
Ярар. Ә миндә әйтә, казылык бармы? Ә миндә шушы ресторанда без тәмамлыйбыз судны. Сез гаепле. Айзат Хәйретдинов һәм Ильяс Хасанов. Хөрмәтле жюри, язып куйдыгыз исемнәрен. Нәрсә яхшы булды, нәрсә артык булды, кайда эшләпәләр җитмәде, кайда эшләпәләр булды. Инде киләсе, киләсе парны шулай ук шушы сәхнәбезгә чакырабыз сезнең алкышлар астында. Булат Ханмурзин һәм Ранил Ишмуратов. Егетләр, сез әзерме? Хәзер сезгә биреләчәк бирем. Э, залдан әйдәгез берәрсеннән сорыйбыз. Нинди бирем? Бирәбез. Инжи Нармаева әйдәгез әле.
Мин инде э, медицина э, өлкәсендә өлкәсендәге бик яхшы күренешне э, күрәсем килгән иде э, шушындый күренешне күз алдына китерик э, мәсәлән пластический хирургка килгән пациенты ләкин пациенты бу операцияләр нәтиҗәләре белән канәгать түгел һәм килгән вот үзенең судлашырга үзенең хирургына әйе бетерергә үзенең канәгатьсезлеген яхшы яхшы э, ранил э, табиб э, роленә миңа калса күбрәк килешә ә инде булат ну сиңа элвин грей кебек табигать кул чагып алабыз егетләр сез әзерме сез табиб сез табигать ди киттек

Мин китәм. Исәнмесез.
Исәнмесез.
А, Вы мне обещали сделать идеальную грудь.
Теге качукларныкы төслеме? Әйе, Ну, әйе. ну без эшләдек. Эшләдегез.
Эшләдегез.
Сезгә нәрсәдер ошамый ахры. Бәлки, Ошамый. Ну, юк, менә монда сез язгансыз, но русча аны минем медсестра тәрҗемә иткән, күкрәкне үзгәртергә дип. Бу күкрәкме? Менә бу күкрәкме? Юк, моның яхшы ягы бар.

Ну, вообще идеальный. Бу хәзер модада беләсегез килсә. Модадамы?
Миллениодан Әлбәттә. барырга ним. ДПСник кычкыра. Черная Мазда, прижмитесь к обочине, а я иду пешком.
Зато машина аласы юк. И аннары Рамил Шарапов та йөри бит. Мин Мазда дип. Шарапов.
Әлбәттә.
Шарапов для меня не кумир. Для меня кумир Шарапова. Ярый. Ярый. Ояклар белән нишләдегез? Я просил ногу как у Зидана. У Зидана. Почему нога как у Рената Юльякшина йөри? Юк, э, бу э, ужас бу вообще мөниргә ошаган. Ну, монсы э, минем гаеп, гафу итегез.

Соболезно. Елама ярсыма, бик зур рәхмәт егетләр! Булат Ханбурдин һәм Ранилис Муратов. Ринат, рәхмәт. Егетләргә кул чабалабыз, егетләрне озатабыз. Әйдә без икенче өлешебезгә кергәнче рекламага бүленеп китәбез.

яки үзләреннән чыгып. Сөйләгән вакытта мин аларга берешәрләп төрле-төрле сүзләр өстиячәкмен һәм шул шушы сүзләрне кулланып, алар үзләренең тарихларын дәвам итәргә тиеш булалар. Поехали! Айзат Хәйрдиновны чакырабыз сәхнә түренә. Айзат, биремне аңладың? Нәрсә сөйләп китәсең безгә? Кайда булган хәл? Кечкенә чагында булган. Әбиләргә кайтып. Яхшы хәл.
Киттек. Башладык. Э, кечкенә чагында э, һәрбер кеше дә һәр э, әбиләргә, бабайларга ял көннәренә кайта, каникулларга кайта. Шулай берсендә кайттык, әби әйтә, менә улым ди, Син чәйнекне тотып, комганны да эләктер, бергәләшеп чәй куеп җибәр әле, ди. Ярый, киттем, чәй куерга комганны калдырдым. Әлбәттә инде, шул вакытта минем каршыга килә монда шул ук комган. Менә бит, комган, комганга да су җыйдым, әбигә әзерләп куйдым. Мин әйтәм, әби әйтә, Улым ди, малларга салырга кирәк, анда ярты башлары гына эшли яту, күп итеп ашасыннар ди, башлар әйбәт эшләсен ди. Малларга азык-төлек салдым, киттек күрше малае белән сәнәк тотып печән җыярга. печән җыеп кайттык та күрше малаена әйтәм мин әйтәм менә шулай шулай балык тотарга да барырга кирәк син өеңдә булган бөтен кармакларыңа әзерләп куй ату тукран безнең каршыга чыгып алып китәр дим тукран белән Ә, Токран чыкмаса да инде ә, киттек балыкка, иртән өртек, кошлар сайраганда табигать һәм безнең каршыга маймыл киеменнән киенгән күрше малае чыкты тагын. Ярый, ә, күрше малаена Күрше малайына зур рәхмәтләр әйтәбез. Рәхмәт.
Сиңа да шулай ук. Булды. Киләсе биремгә әзерләнә тор. Рәхмәт чыгышың өчен. Киләсе чыгыш ясарга әзер торган Ильяс Хасановны чакырабыз. Ильяс, ә, күз алдына китерик, син кайда, кайда барасың? Аэропортта.
Аэропортта.
Аэропортта. Башлап җибәр, аэропортта. Ә, барам мин аэропортта, карам, карыйм анда теге безнең ә, газинур тора. Кемнедер көтә, кулында теге табличка тора. Карыйм, Миңгерәү дие язылган. Мин уйлыйм, э, исеме язылганмы, мине китәме, аңламадым баштан. Аннары э, мин ара әйтәм, «Э, син кемне китәсең? Ул миңа бер нәрсә дә әйтми. Э, Икенче табличканы чыгарганда Миңгерәү ди тагын бер тапкыр язылган. Мин а- мин әйтәм, мин аңладым син Миңгерәү булганын. Мин әйтәм, «Э, ничек монда теге таксины заказать итәргә, ничек чыгарырга ник такси? Күрсәтә Аждаха. Мин карыйм, ну, сто процентов мин генә бу малай, мин аңламый нәрсә сөйлим дип. Мин аңладым, бу кеше минем белән сөйләшми, әйтәм, теге ярар, монда бәдрәф кая дип, бәдрәф кая ул 80-90. Мин әйтәм, акча юк минем, мин сиңа акча бирмим. Мин акчасыз аэропорттан чыктым да, э, уйлыйм, уйлыйм, кайдыр инде барырга, һәм инде нәрсә, бока, бока. Юк бака инде минем. Мин бит худой, бака минем юк. Э, ярар мин э, күрәм те диалог э, булмый безнең сөйләшә минем үзем табличка булса языр идем и нинди сүз языр идем кендек дип языр идем чөнки кендек минем бар Ә минем дә бар. Бик зур рәхмәт, Ильяс Хасанов! Ильяс Хасанов үзенең чыгышын тәмамлады. Бу шулай импровист рәвештә. Беркем дә әзер түгел моңа, нәрсә буласын да белеп булмый. Шуңа күрә Газнур Мингрәү дип көтергә мөмкин. Киләсе чыгыш ясарга әзер булган егетебез Булат Ханмурзин. Кайда булган тарих? Кайдан башлап җибәрәсең? Э, Әйдә военкоматта.
Яхшы? Яхшы. Бик яхшы. Военкомат. Бер ике өч. Э, Дуслар, кичә военкоматка барга идем. Э, Киләм, значит, военкоматка. Миңа говорят, раздевайся. Мин раздеваюсь и

Анда күрәм, Мөнир Рахмаевны. Вот ул чыга, карый миңа, а мин аны күрмим. Я говорю, юк, күрмим. Син күрмейсің Мөнир Рахмаев? Я говорю, юк, күрмим, юк, күрмим. Он говорит, ярар, закрой правый глаз. Все, кочам правый глазны. Анда тагы Мөнир Рахмаев. К сожалению, э, сол як белән аны күрәм, он говорит, все, годен, э, ВДВга барасың, барам хирургка. Керәм хирургка, анда Матрушка, сразу говорит, «Э, Булат, син бит э, моржа, мен говорит, юк, э, мин моржа түгел, мин матрушка. И все, говорит, ярар, э, бар в кабинет, кая пласта- плоскостопие ясыйлар. Все, э, керәм кабинетка, кая плоскостопие ясыйлар, торам, а анда миңа карый э, мужчина и әйтә миңа, кабахат, Э, Булат, син кабахат бе юкмы? Я-

Анда мишәр орта. Мин он говорит, синеке тишек түгел, синеке мишәр отыр. Я говорит, юк. Мин әйтәм, юк, минеке, минеке тишек. Ул говорит, штанына, штанына сал.
Мин...
Булат Ханмурзин!
Һәм инде безнең Ранил Ишмуратов шулай ук әзер. Менә ул чыгып килә. Ранил Ишмуратов. Ранил, сиңа шул ук бирем. Ниндер бер уйлап табылган тарих булырга мөмкин. Ул уйлап табылган булырга тиеш. Нәрсәдән башлыйбыз? Син кайда? Ә, мин үземнең булмаган йөргән кызымны авыл кырларында йөргән кызым белән йөрим дип уйлыйк. Булмаган.
Романтика. Киттек булмаган йөргән кыз белән Ранил. Димәк, мин Арча районының, беләсез инде Арча районыннан Тукай чыккан, язган матур табигатендә йөргән кызым белән барам шулай. Полоса Кыр һәм Кыр кырыенда басу юлы. Җитәкләшеп барабыз, сөйләшеп барабыз һәм анда чучка басып тора. Мин әйтәм, нәрсә бу, татар авылында чучка нишләп йөри? Ә ул кабан икән, мин бит танымыйм, минем күзем начар күрә. Чучка белән кабанны аермыйсыңмыни, ди. Мин әйтәм, юк, күзем начар күрә, минус җиде. Чүпрәк, ди бу миңа әйтә. Юк, мәйтәм, син мине ник шулай мыскыл итәсең? Яра бар, мин әйтәм, үзем генә киттем. Кыз кайтып китте. Э, мин барам шулай урман буйлап, карыйм, кышлар сайрый, матур. Каршыга каяндыр тавык килеп чыкты. Мин әйтәм, каян килгән кырга тавык? Аптырадым. Ә бу төш булган икән. Уянып киттем, тавык кыткылдый, әтәч кычкыра. Шулай була икән ул, мәйтәм, күрмәгән кызлар белән йөрсәң. Карыйм, әни Иртәнге ашка әфлисун китереп куйган. Әфлисунны кискәннәр, бер кырые тешләнгән, мәйтәм, соңа калып торсаң, авылда шул була инде, печән чабылып беткән, ат кыерыгын кисеп атканнар, ат кешни. Мин уяндым әле, күзләр ачылмаган. Мин әйтәм, нәрсә соң бу, мин кая эләктем? Улым әйдә, тор инде, печәнне чабып бетерделәр, унике тулды, ди әни әйтә. Оятсыз, ди. Мин оялдым, авыл баласы, бездә эшләргә кирәк авылда. Ну, мин аптырап тормадым, әйтәм, маржа кызларын эшче дип әйтәләр, киттем маржа кызын алырга дидем дә, чыгып киттем урыс авылын эзләп. Барам шулай, барам,
Ранилиш Муратов! Маржа кызына барып җиткәнче туктатыйк, туктатыйк, туктатыйк. Бик зур рәхмәт, Раниль, сине озатабыз. Озатабыз. Безнең шоубызның резидентлары э, үзләренең чыгышларын тәмамладылар. Һәм инде сүз бирелә жюри әгъзаларына. Сезнең фикерләрегез? Булат Байрамов. Э, зур рәхмәт. Э, тагын бер кат җегетләргә бик зур рәхмәт. Әлеге дә баягы минем сүзем бер инде татар телен камил белергә кирәк. Э, текст өстендә эшләргә кирәк. Бик талантлы җегетләр күрдек. Татар юморы миңа калса булыр, үсәр, тырышырга, эшләргә һәм текстны шомартырга кирәк җегетләр. Уңышлар сезгә, рәхмәт. Булат, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Э, дәвам итәбез. Эмиль Талипов. Егетләр, тагы бер кат бик зур рәхмәт барыгызга да. Шуны әйтәсе килә. Э, Илфатка да менә китүче егетләребезгә име? Аңа гына түгел, бу барыбызга да, барыбызга да кагыла. Безгә дә, сезгә дә кагыла. Татар юмористы булыр өчен татар теленең нечкәлекләрен белергә кирәк, табигатен аңларга кирәк.

Артист, әлбәттә, инде кешенең хәтерендә уелып калырга тиеш, шулай бит? Менә егетләрнең кайберәүләре минем хәтеремдә уелып калачак. Алар инде шәхес буларак ачылдылар. Э, берничә исем, э, әлегә әйтеп әйтмим исемнәрен, шулай бит? Сер булып калсын, менә интрига саклансын. Гамилә абый әйтәчәк инде кем калды, кем. Шулай ук генераль партнерыбызның э, сүзендә ишетеп китәсебез килә. Э, Стомус теш хастаханәләре шелтәре вәкиле Энҗе Нармаева. Энҗе сезнең фикерләрегез? Безнең юмористларыбызга бик зур э, рәхмәтемне әйтәсем килә. Э, уңышлар сезгә һәм яңадан яңа яулылар теләп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Һәм инде төп сүзләр бер фикергә килдегез микән? Жюри рәисе Гамил абый Асгадуллага сүзне бирәбез. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, э, менә мондый э, уйга килүебезгә бик җиңел булмады. Чөнки бөтен кеше дә э, тырыштылар. Шулай да мондый проектны бар кем булса ташлап китәргә сөйләшкән идек. Алар дүрт кеше. Безнең проектта калалар.

Һәм инде Ильяс Хасанов. Безнең бу Мин юморист проектының китәләр. Геннадий Акатьев. Кул чабабыз, кул чабабыз. Сукуров Шукуров. Илфат Нуруллин. Айзат Хәйретдинов. Тагы бер мәртәбә кабатлыйм. киткән егетләргә бер дә борчыласы түгел. Э, тырышырга, үзегезне яңадан әзерләргә, безнең әле проект моң белән бетми. Инде Булат Хамурзинга без сине калдырдык, э, киләсе финалга син татарча гына сөйләргә тиеш, чөнки безнең проект э, Минимарис ул татарча шоу. Шуңа күрә без сине шундый условие белән калдырабыз инде. Тырышырсың дип ышанабыз. Катнашкан кешеләрнең барсына рәхмәт. Киләчәктә, э, килә сезонда бәлки э, яңадан әзерләнеп килсәгез дә без сезне кабул итәбез. Барыгызга да уңышлар. Мин